Ya hai tabib ninga ba temu baru kita enggau aku pengeluar program tapang ba kumbai. Hak begulai baru kitai sekali da agi peninga. Ulai baru kitai ba cerita langka umai. Tusun ke tujuh belah kitai ke sekali tu. Au ngambi ke enam asau jam kitai. Jadi begitu meh bunyi tusun ke tujuh belas.

Au beduit amat sida aki geringu maya nya. Ni enda pia deh. Selabi ulih aki geringu nguini geringu deh tujuh iku. Ndai ibuh sebut ikan ulih seduai. Ni merejang seri nya mega bisi mih dijual sida iya. Empai agi tisi tengiling. Empai rangkai dijembi. Nganti udah rangkai di jembi nya baru nyadi duin. Nadai di jual ke bukai labi. Abih lengih di beli sida serumah. Ngau sida ba rumah seberai aja. Au ni enda temu pagi sidai ngalu ba ini geringu. Malu idung pia keno ko agi geringu. Lama lama idung udah enda di palo ba kedai cina. Pia keno ko aki geringu. Au enda ini geringu mai ngalu-ngalu meh sida muchau. Nyau tengok deka ngalu. Ni aki geringu nya meriuh. Nyebuk kulu mi. Au nya meh pemendis enti ngena perau nurung ngalu. Tambah mega Perancis ga enggau sida iya. Ngai nyadi ditinggal di perau. Ngai nyadi enda diwan. Enda alai aga ngai ke nyau. Au baka selama sigi geringu nya menyaga perau ke sida iya. Bala ke bukai dulu malu idung ba kedai China. Enda memunyi aja tudah geringu. Laban ke suah agi tinggal. Laban suah agi nguan perau ke sida iya. Au taja pia nemu ga sida tapau ke geringu. Pancing mega dibeli sida utai dempa meh. Bela bisi ungkup magang diberi ni geringu. Au nadai utai bukai dempa pancing. Sigi buah utai nya bedikerindu ke iya. Nang sigi nya belama utai ke dempa pancing. Enti sebuat meli pemakai ni geringu sigi naji bakir semina iya enda rindu enti orang meli utai sengapa kelebih agi aki geringu. Aki geringu enti bisi duit lebih enda nemu nan jenchuri iya meli ai. Nya mini geringu begedi amat ati iya meda aki geringu. Au nemu mega pancih naik iya pansut ari uyun. Dia seduai Gringo nyu makai kue penat dulu. Orang empai ke datai mai utai dempa. Ka penda nya dulu mempa seduai Panjie. Au enda milih mega Panjie. Kue penat empa Gringo kue penat nya mega empa iya. Ai kopi dirup Gringo ai kopi mega dirup iya. Ama ga Gringo nadai utai enda diberi ngagai Panjie. Au peda nyu tinduk panjih ba uyun. Empa pengenyang-ngenyang makai kuai penan. Macham-macham geringu enggau panjih makai utai. Au bisi sekali suba deberi geringu kuai tusu mega tudah panjih. Nya ka mih iya makai. Amat endang milih pemakai. Babi sida Aki Geringu ke benama Pancir. Au nemu ga Aki Geringu. Deba iya bejalai ga tudah Geringu. Kasih ga tudah tuai. Lama udah diau di perau ari tadi. Nyamai mai ucak Geringu tu. Asa bisi meli kuai penat, bisi meli kuai champur iya sigi nadai mayuh jaku. Enti enda meli nya baru udah menua mut mun. Sigi ke mina makai kuai penat tudah geringu tu. Au ukai tau nadai kuai penat kuai champur ba sida agi geringu. Pia mega asa nurun ngalu sida enda nemu enda meli kopi, enda nemu enda meli gula. Enti enda pia enda bepadah aki geringu nurun ngalu. Au ka agi sida nadai garam biching. Gula tu enda ulih nadai. Enda nyamai enda nyadi kopi ti nadai gula pia kena ku aki geringu. Enda pia mega jarang sida meli kopi teri eng wan laban kena ku ini geringu manah agi di kopi injin. Nya meh suah amat belaya enggau aki geringu. Laban ini Geringu tunggai dekumai. Aki Geringu nemu kediri nyebu utai. Au nya meh. Udah sida tembu bebeli ke semua utai, dia sida pun lalu mupuk pulai ngagai langkau umai. Nganti ke berangkuk ke semua utai meh sida iya. Laban nadai agi ga pengawa. Nadai agi mayuh ga padi nyedia. Laban deh diangkut ke sida kemari. Taja pia ngai enda malam ke sida dibai ni geringu. Enda entu berumban pia deh ku jako. Tameh mega tisi tengiling. Udah tau mih dijual pegila. Nya baru mampi enti tisi tengiling udah dijual. Au puas aki geringu tu ngenati ke tisi tengiling. Iya ke agi tinggal ba langkau umai. Au ni ne senang ati di sida aki Geringo. Orang muai duit ti nurung ngalu. Sida aki Geringo ngambi duit enti ngalu. Nina lantang sida seput aki Geringo sebilik. Iya ga padi ngemulih nya. Tisik tengiling ga agi. Ni labi tujuh iko. Menejang ikan mega bisi dijual sida sehari nya. Apo, enda ulih deh sebuar penyampau nya. Aruah ke geringu nyuka ngajat ba perau. Au nya make geringu. Bisi nyeludup mimit sebutuh dua ai. Tetengok ke tudah tuai ka ngirup. Nya medatai ba langkau umai. Nya baru ini Geringu nemu. Aki Geringu tu tadi bisi meli ai. Ba iya ga ngin ini Geringu manah. Enti enda pia udah meletup ini Geringu tadi. Ini Geringu tu ukai iya ka meda. Sida nya ngirup kelebih agi Aki Geringu. Ukai iya enggai. Aki Geringu ti udah ngirup. Nya betambah-tambah pemeli iya legi. Pia kenu ku ini Geringu.

nyau tengok ga ko tu ka belei. Ko aki Geringo nyaut bala ucho nya tadi. Ya kita nang bendar ngihum. Pagi pegila tumu kitai berangkok semua utai. Nadai agi pengawa kitai ditu. Pia ku ini Geringo, dulu agi madahka sida tumu pegila. Eh, nadai utai dikeruman dini wai. Nadai agi pengawa kitai. Laun taum kitai pegila nih segaut. Ko aki Geringo ka bebulih laban udah ngirup. Lama udah enda ngirup sigi jampat asai ka mabuh. Ukai nyenakal di sida aki Geringo. Ukai nyetau tegu utai. Nyawa angai enda ngirup. Kasih ke nyawa pia keno ko aki Geringo. Ya kati ina tumo. Nama enda jual tisi tengiling tu pegila. Kada tudah rangkai jual kita enda ngalau iya. Ko ini Gringo mai sida iya nyual tisi tengiling pegila. Au amat nah ini wai. Akai dai. Manis bahu menyawa aku tu pegila deh uco. Ko aki Gringo nyuang ka ka ngajat. Nama munyi ku aki Geringo ti udah ngiru am na nemu na belai. Ya niang pemanis-manis nyawa kita. Aku tu naka meda kita ngiru aja-aja ngai kita tika ku kai. Enti rega nyampau meli nyim padi kitai pegila. Lelak amat nginjin padi ba orang. Pia deh ku ini Geringo ka mai sida meli injin padi ngena rega ti siak tengiling nya. Au Bahiang Kodi mih ni Geringo. Aku ni kudi aja, satu kudi satu dua kudi dua. Ngena ke nya ahi ke dibehe di ngagai bank beli aja me ni gi enggau anang mejah ko. Tang me anang enda masau iya pia keno kuhang. Ko ake geringo sengapa aja nyauan orang enti udah bulih ai. Eh sut ditu ake, ni orang ka meri duit ngagai bank. Enti ini ngayun duit ngagai bih nya manah ake. Bisi duit simpan seduai. Ko Dom nyo nimah laki iya. Au nemu laki Ucho nemu ake. Iya peda kita Ucho ko Gentung nyo nyudah mirah mua iya. Nyo segala-gala mua di Ucho Gentung. Nyo baka buah bur peda ko. Haiya deh tu Ucho, Ucho nak nakal udo. Legi madah ka bini dua tu udah mabuh. Nyi acan bini dua enda madah kediri bini dua. Au anang agi uchu ku Gihingau nya. Enti udah mabuh sigi nyabak buah uchu ku Gihingau nya legai. Amat nah nakal kita uchu. Enda baka tua uchu Duam. Nya sigi wan sigat empu. Tang ka tu tusang mimik ga uchu ku Duam nya. Taja iya sigat. Tang ngai bini pelaba ka aku. Taku aku hang indau. Ko aki Geringo nunde bala ucho iya. Au ni ba dikenyang kitai kelalu lama di sida aki Geringo ke ngirup. Enti udah ngirup sigi bulih. Sigi beli pia keno ko aki Geringo. Nyadi pagi sitai, Amat Tumu sida dibai ni Gringo Brangkut. Bukai nya mayuh diutai sida iya. Padi nadai mega mayuh, Tumu meh dibai ni Gringo. Laban ka ngelalu dulu nyua tisi tengiling lalu meli nyin padi. Ngena ga duit tisi tengiling nya, bisi dipeda enti nyau kena meli utai. Laban nyin padi aja ke bedau bisi. Sida ake geringau. Amat munyi kuini geringau. Ni iya leh nginjin ba orang aja aja. Nadai ga orang enggai. Ukai nyenda dibayar. Enti nginjin ba orang. Au nya medatai sida ba pasar. Peda gentu enggau geringau asu orang nguan perau. Laban uchu iya gentung madah kediri asai ke agi mabuk. Pia mega geringu madah kediri ngai bebadu chiri rian. Nya meh seduai iya dasu orang ti enggau ba perau aja. Au dua maja meh enggau aki ngwini iya. Udah nyua tisi tengiling, dia di sida nadai petangguh agi lalu meda injin padi. Tu kini kedingau nya meda beli sida iya. Nadai nya mayuh bantah. Ukai nya ulih dibantah utai ku ini kedingau. Iya ucau duam. Nama buka tuna kitai agi manah ucau. Kada kitai ke ngalau. Meli utai kena ngadu buka tuna tua ucau. Lama amat buka tuna kitai nyena tehejun kai. Pia dek ku aki kedingau nanya ke buka tuna sida iya. Eh agi manah pelaba ku akai. Enti enda manah engka kani cit kini akai. Meli tali aja mentua. Bisi ga tali di entang ka enda chukup. Pia doh ko dua menyuan akai iya. Au enti keresa kena sida berikan. Keresa kena sida ngiga duit. Ini geringu sigi nadai bantal. Sigi ulih keluar aja duit. Enda pedis minta bini geringu. Au ni enda senang ati ini geringu buh lai ngebala uchu. Iya ga bagas disebok ngiga duit. Geringu taja suai agi ditinggal ke sida iya. Ukai mega geringu tu enda bagas. Ukai mega enggai enggau sida iya geringu tu. Pagar bagas geringu enda ngelak ke orang. Nekani babi manoa. Bisi mega ini nguaki geringu. Seduai nya anang sigi suah agi bekebun din. Laban ini geringu tu ukai nyeka enda betanam ke sayur. Langkau umai. Iya peninga semua nyadi cherita langkau umai tusun ke tujuh belah kitai ke sekali tu dilengka ka aku naka tu dulu.

Mupa dulu aku ke sekali tu.